Bħal kull ħaġa, sar kien hemm evolviment. Per eżempju, qabel. L-evolviment huwa inċentivat minn xi ħaġa. Għandek eżempju, fi żmieni, kemm kien hemm li jitgħallem l-iskola? Fi żmieni kellek il-kappillan tar-raħal, kellek it-tabib l-iktar, jgħidulek huma bon fatt. Illum inti tiċċallenġja lil kulħadd. Inti llum ċert jekk jikellmek spettur tal-pulizija tidħol fuq il-laptop tiegħek u tiċċekkja l-liġi qed forsi qed jikkwotalek u tiċċalenġjah. Illi dak iż-żmien ma kienx hemm dak li jgħidlek spettur qed ikellmek Alla. Biex qed ngħidlek kummissarju ta'. Jiġifieri il-ħajja nbidlet eh, l-influss ta' nies barranin li kellna Mhix bilfors illegal, qed nitkellmu anki t-turiżmu. Ara kemm importajna kulturi differenti li sawruna dawn il-karattru tal-lum li aħna dawn ħafna kulturi u tradizzjonijiet li daħħalna mal-partner 20 sena kważi nitilqu. Fejn kienu 30 sena ilu kien jeżistu dawn. Mhux qed ngħid ħażin, u mhux qed ngħidu tajjeb. Jien qed ngħid kif inbidlet il-ħajja mal-milja ta' żmien. Jiena naħseb li hemm ċertu affarijiet li huma valuri li jien għadni nħaddan ħafna sal-lum u nsibhom importanti ħafna. Ġifieri u nħossni kważi ħuta barra mill-ilma li daqshekk għandi referenza għal għall-istituzzjoni tal-familja, għall-verità, għall-onestà, għall-integrità, għall-rispett ta' ċertu ċertu uffiċċji, eċetera, eċetera. Eh, però mbagħad nemmen ukoll li eh, hemm ċertu affarijiet li per eżempju semmejt int li meta kieku jkellimni pulizija u biex li li ismanti qed tikser li ġex hekk u hekk. Naħseb li hija ħaġa tajba li jiena bħala ċittadin inkun mar bl-arfin biex inkun ċert li da mhux qed jabbuża mill-uniformi. Mhix tajba ħażina, jinetlek kif inbidlet il-ħajja. X'inti dik id-domanda tiegħek, mhix qed nikkontesta li kollox sar tajjeb jew kollox sar ħażin, ta' żgur li le. Imma jekk titfa' kollox fil-bilanċ x'taħseb? Imma na naqbel miegħek hemm it-tajba u hemm il-ħażin, però forsi jista' jkun li eh, ċiviltà tagħna, eh, ċittadini tagħna, nasbi kollu li kont nippreferi l-ħajja ta' dak iż-żmien. Kont nara iktar miġbura, nifirħu bix-xejn. Illum kont saret wisq materjali. Illum T-tnejn għadhom jiltaqgħu l-ewwel ħaġa li ħajarmaw darhom, iriduha lesta minn kollox. Ma mhux kapaċi jistennew. Jiena jiena għandi dar, imma first things first fil-ħajja jekk ġewni tfal ma stajtx nagħmel biex nifhimnu biex tifhimni. Jien naf l-isbaħ kċina ma stajtx nagħmel l-isbaħ hekk, l-isbaħ kamra tal-pranzu. Kellhom ħinhom sakemm ġew dawk. Ma stajtx nagħmel safra. Illum ejja nkunu onesti, l-ewwel kopja, l-ewwel ħaġa li tagħmel l-isbaħ safra. Il-qari tgħid li llum jaffordjaw, fi żmienna ma konniex naffordjaw hekk, kellek il-priorities. Tajba, ħażina, pereżempju kellek il-valur qabel li mara tibqa' d-dar. Ħafna drabi tiddedika ruħha għall-familja. Naħseb wisq probabbli l-mama tiegħek hekk trabbejt inti. Jek ma eh, trabbejċ inti, eh, imma ta' qabel għazdur. Mm, kien hemm fażi u kien hemm fażi. Imma imma aħna ta' żminna il-mama tagħna kienet mara ta' dar. Illum jekk imur nistaqsil dik u li wara l-iskola tal-meta mela jgħidli x'inhu nitlaq il-professjoni u jekk il-partner ma jibqax jitini, u raġel ma jibqax jitini, il-bħajja nbidlet. Il-problema f'dik ċirkostanza hija li maċċem mażla jena nsiba fis-sens li jekk mara llum tixtieq tibqa' d-dar Żiggy, Debogħ, tant hemm spejjeż li huwa impossibbli li mara trabbi, debogħ li mara trabbi u raġel. Dak waħda mir-raġunijiet. Diment li raġel ma jkunx. Dak waħda mir-raġunijiet li ċ-ċirkostanzi resquna wkoll lejn id-dikteb ta' ħajja kif qed tgħid tajjeb inti llum Huwa diffiċli kopja li jaħdem wieħed biss u mhix it-tnejn li huma. Hmm. Eh, għandek raġun, huwa diffiċli forsi tixtri post minn paga waħda llum u trabbi tfal. Huwa impossibbli. Eh, Fisminna għal-grazza tagħna bidbatija wkoll konna nagħmlu għamma. Hmm, hmm, Allura anki tfal issa ma fiha xejn daqshekk ġew mill-iskola sabu l-ommhom. Le, żgur li xaġa. Kien hemm ċertu valuri. Illum tara tfal ma fiha xejn daqshekk ta' ġew mill-iskola tara jiftaħ il-bieb u biċċa vetta ta' qed nitkellmu fuq sitt snin, seba' snin ta' Tajjeb, ħażin? Jien naħseb ħażin. Inti x'taħseb tajjeb ħażin? Jiena li ħażin, għax kemm sabiħ li jsib li mħabba tal-oms, kemm sabiħ li jsib la tkun għadu ġejda t-tifel mill-iskola, kemm sabiħ li jsib li mħabba tal-ġenituri tiegħu. Mhux waħdu. Umbat forsi daħlet il-ommu jew daħlet il-missier, i forsi mdejqa għax ħabtet wiċċha ma' xi ħaġa fuq ix-xogħol u forsi mdejjaq fuq ix-xogħol ma jitkellmux, omm u missier u tnejn mumja, mhux ħa ngħidlek imbagħad tal-ewwel okkażjoni li jkollhom għal aħħar sqat forsi jsibu kenna oħra ta' mħabba. Ma rridx nasal dik il-konklużjoni. Imma kemm il-darba jiġri hekk. Nkunu onesti. Ħafna miż-żwieġijiet għaliex jinkisru llum. Saq tajjeb, ħażin. Kollox fih it-tajjeb u kollox fih l-ħażin tiegħu. Mela, tlaqna?